Nama immoo kophaa cubbuu dalagus ijuma takkaan laalan isaan. Ka cubbuu ummata keessa facaasu, ka badii ummata keessa facaasu, safuu ummataa balleessuu fi ka kophaa isaa badii dalagus jara ustaazota qaqashtii kana biratti tokkuma jari lamaan. Akkasumaa wajjiin ka badii facaasu kanas akkaataan isaan itti gorsan ragaan isaanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mucaa zinaa naa hayyami je'en dhufee hin lolleeni ummaa teetiif ni feeta haboo teetiif ni feeta jaartii teetiif ni feeta obboleeyyan keetiif ni feeta jennaan hin fedhuu akkasumaa namni illeen hin fedhuu jeen ammoo warri badii facaasu haammaa kun jaartii isaaniitis obboleettii isaaniitis haboo isaaniitis sooshaal miidiyaa irra baatee waan akka isaan godhanii san yoo goote irra kaan irra kaan wajjin seenanii haasa'uu danda'an waan safuu cabsu san wajjin seenanii haasa'uu danda'a. Jaartii wajjin, obboleetii wajjin, haba wajjin, intala eessumaa, adaadaa, adeeraa wajjin irra hin kaa'anne kun jira. Lammaffaa uummanni kun dirree bahee maasiyaa facaasu jira. Dirree bahee yoo maasiyaa facaasu jiraate cubbuu uummata barsiisu jiraate safuu uummataa balleessitu yoo jiraate wanni ati isaaniin jettu isaan gorsita. Shari'aan Islaamaa daawwaatti hin hojjechi. Waan akkanaa dhiisaa jettaan. Waan akkanaa shari'aan hin jaallattu dhiisaa jettaan. Fedhu kopha jettaan, fedhu uummata bira jettaan. Akka ati si filaafe siif filata san. Ammoo ummata dura baatee isaan hin faarsitu. Ummata dura baatee isaan kana faarsitee jeynoota, gootoota, ummata gaggaariidha, ha- warri gartee isaan qeeqxanillee hin qeeqina jettee istuudiyoo isaanii eebbiftee istuudiyoo isaa 24 keessaa shari'aan rabbii khallafamtu. Istuudiyoo isaa 24 keessaa safuun cabxu. Istuudiyoo isaa 24 keessaa badiin facaafamtu. Dheeyxee hin eebbiftu. Dubartii fashion show dhaan beekamtu ta arras fashion show keessa jirtu, ay fashion show jechuun hudduu fi harma isii agarsiisuudhaan uffata adda addaa beeksisuu, hojiidhaaf ta qabdu, nyaataa dhugaatiin isiitii fi risqiin isii san irratti hidhaata qabu, dheeyxee leenca hin kannituuf. Jabaadhu! Maamiyyee jettee dheeyxee leencan kanituuf. Ustaazonni qaqashtiin kun hundi isaan biratti da'awaadha. Li'annahu uummata kanaa wajjin waluma tahuu fi uummata duratti isaan faarsuu kanaa da'awaadha. Mumkin kophatti gorsuu dandahan. San isaaniif rabbi isaaniiti. Walaakin pabliika irra bahee nama isaan qeequllee isaanilleen badii isaanii sanillee dhiisaallee isaaniin hin jedhan. Footoo wajjin ka'uu, wajjin viidiyoo waraabuu, wajjin kokkofluu uummata duratti isaan kana daran gama amantiitiin akka fudhatama argatan godhu jechuudha. Gama amantiitiin illee uummata badaa miti, homaa miti wanni isaan godhaa jiran akka namni jedhu godhaa jiran. Ammoo namni badii kophaa dalagu tokko yookaan ati qoftiin irraa beektu ganda keessatti maaltu sirra jira? Aboo obboleessa waan kana dhiisii jettee gorsite. Ni sossobdasi, shari'aa illee ni himtaafii. Kophatti illee aboo ati nama jabaadha jettee illee faarsuu dandeessa. Hattaa namtichuma faasiqoota gurguddaa kanaaf kophatti aboo ati nama jabaa nama diin illee jaalatuu yoo as deebite gartee nama diin kana kaddamtee waan guddaa fiduu dandeessu jettee faarsuu ni dandeessa kophaatti kophaatti. Uummata duratti hin faarsitu. Uummata duratti isaan ol hin fuutu. Ummata duratti leenca hin kannitu. Ummata duratti isaan kana gartee badii teessan humaa nuti isin wajjin jirra. Shari'aan Islaamaadhaa gartee namtichi Rasuulli sallallahu alaihi wasallam zinaa na hayyami jedheenu Rasuulli hin lolleen hoggaattu. Isaan kunis waan as gubbarra bahanii godhan kana. Hoggu meeqa maaroo si godha. Nam meeqaa wajjin zinaa daleeydan. Zinaan sun akkamii kamtu irra mi'aawa. Kamtu irra maaroodha jedhanii haasawan kana jechuudha. Hatta dhalaanis gabbaatee qaama isii agarsiisuuf fi baalagummaa haasawa kana hunda Ka godhan kana jarri kun obboleeyyan isaaniitii hojjis godhuu irraa hin deebi'an, jaartii isaaniitii hojjis godhuu irraa hin deebi'an, haboon isaanii yoo dhuftes hin dhiisan, hundaa hojji godhuu irraa hin deebi'an. Waan kana haasa'u like uummanni nuu fudhatee jira amma uummanni keenya normaala fudhatee jira. Laannoo waan akkanaa dur gaaf tokko ni yaadadhaa. Sheekh Alii Shuunii Rabbiin rahmata haa godhuu fi gabbihee waa'ee walqunnamtii saalaa kana ija shari'aatiin eh, dubbataa ture. Sheekkotiinis dura dhaabbattee namninis dura dhaabbachuu ture hedduu. Lannoo shoktee uummanni like aadaa uummata keenyaa keessatti beekamaa miti waan ajaa'ibaati jedhanii. Boodarra isheenillee qabbaneesse firraa dubbisan. Amma immoo uummata kana keessatti waa'ee bar inni jaarsaa jaartii jidduu dubbate Sheekh Alii Shuun Rabbi rahmata haa godhuuf. Ha uummata shook godhe san. Waa'ee jaarsaa jaartii jidduuti. Ha amma uummanni kun oofaa jiru garuu waa'ee zinaati. Intala muslimaa Maqaa isiitii wajji viidiyoon achirra baatu namni meeqaa wajji zinaa goote tunis zinaa nama wajjin goote aqarrartee yookaan kijibaan achirra teessee zinaa haqa akkaataa itti goote gosa isiin goote hoflaa waan kana rabbiin hin jaalatuun keessa kan jirre haasawamaa jechuudha. Kanarra achitti wanni isaan dalagan gaalakkaa'e hin dhumu jechuudha. Daawaan sheekotti qaqashtiidha maal jette duuba kanarratti? Daawaan sheekotii qashtii wajji footoo ka'i, wajji viidoo waraabi, si haa faarsan, atis faarsi, leenca si haa kannan, atis leenca kanniifi, walgahii isaanii dhaqi, walgahii tee haa dhufan, istuudiyoo isaanii eebbisi, istuudiyoo tantee haa eebbisan, amata shan akkasumatti hojii deemaa, isaanis safuu cabsuu fi shari'aa cabsuu akkasumatti itti haa fufan, wajjumatti fufaa, boodarra rabbiin nama hisaaba, humaa rakkinni hin jiru, Jaalala garsiisuudha, Islaamummaa facaasuudha, Islaamummaan lallaaftuudha, Islaamummaan gartee akkasi, Islaamummaan akkasi. Akkasi jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mucaa xiqqishaa nyaata isaa wajjin nyaatu jiru kan nyaata akkana saanaa keessa akkana harka oofu yaa gulaam achumatti dhiisiidha bar. Sammillaa bismillaa jee. Wakul biyamiinika mirgaan nyaadhu. Wakul mimmaa yaliika waan sitti aanurraa nyaadhu. Achi achi harka oofis. Gaafa kaan nama tokkos harka bitaatiin ka dhugu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam harka mirgaatiin dhugi jeen. Hin danda'u jee boone. Hin dandahin jeen. Hin dandahin jeen ni abaare jechuudha. Si galteemi? Like shari'aa Islaamaa hoggaa namni kallafuu. Oggaa namni shari'aa islaamaa faallesu wajjinis taa'uun dhorkaa. Haga isaan khilaafa sanirra jiran isaan faarsuulleen hin barbaachisu. Isaan faarsuu fi dhaaduun hin barbaachisu. Amma warra kan agartee ka sheekottiin ka qashtiin hin faarsin hin jiru jechuudha. Goota keenya, jayina keenya, goota jaalalaa, goota maarroo, onnee uummata Oromoo, eh, nama gaarii, nama dansaa, maal balleessite, muslima, maarroo goote, maarroo goote. Naam, uummanni kun hundi muslima, yes. Eenyutu kaafira jee? Eenyu daawaa ittiin godhinaa jee? Ummata duratti badii keessa osoo jiran yoo faarsitan badii san ummanni daranuu itti jabaata. Nama dhibba ka akkasii akka uumamu godhaa jirtanidha ka je- ka jaamaa jiru. Nama kuma ka akkasii akka uumamu godhaa jirtan yes gootanis. Ummata kana keessatti amma waa'ee zinaa haasa'uun qaanyii miti. Waa'ee zinaa haasa'uun qaanyii miti ummata kana keessatti. Ummata kana keessatti waa'ee zinaa haasa'uun qaanyiitti hin laalamu.

Amas amata meeqa namni ok hikmaadha jaan hikmaa ama meeqa hikmaan ama meeqa gartee nama tokko badii irratti deeggarta amata meeqaaf ummata kana muslimoota wan ati itti himtu dhugaa isin muslimoota badii tana rabbiin dhoorke qur'aana keessatti dhoorke hadiisri rasulaa dhoorke irraa fagaadha irraa dhaabbadha ummata keenya ijoollee tana badii san irratti hin gargaarinaa badii san irratti jalan deeminaa jettanii ummata irraa diniinu qabdan Yaa ummata keenya ummata kana laayikii illee gidee isaan badii haasawan hin godhinaa. Is- Badii irratti isaan gargaaraa jirtan os- odoo isaan badii dalagan leencan kaninaa odoo isaan badii dalagan maallaqa keessan hin baasinaa jettanii ummata gorsu kan isin irraa eegamu. Obboleeyyan muslimootaa kabadii dalagu kana kabadii isaanii dirree baafate kanallee xiqqeessuudhaa miti kun isaaniif rifachu rahmatarraahi badii irratti isaan badii keessa jiran san irraa jibbuun rahmata isaaniif godhu.

Share nuu godhu share goonaadha. Footoo hojiin kaana istuudiyoo eebbisnaaf. Da'awaa sheekkotii qashtiiti malee kun da'awaa rasuulaatii miti sallallahu alaihi wasallam da'awaa salafu saalihiitiis miti.